Ko te ingoa o taku rakuraku ko Piki te Ora. He mea... Whakapiki ora mō āku mahi waiata, otirā i whakapiki i te māramatanga, i te ora, i te mauri, i te waiata o roto i ērā momo waiata. Koirā te take i tapaina te ingoa ko Piki Te Ora. Ki te pātai mai koe e hia ngā waiata kua oti au te tito, kāore i te mōhio. Kāre pea e tata ki te kotahi mano o ngā waiata mai i te wā i tīmata au ki te tito waiata. Ā, ki tēnei rā. Engari kaua e pātai mai he ata ingoa o ērā waiata, ā, otirā, waiatahia ērā waiata, kua wareware katoa te nuinga. Koirā te mahi o te kapa haka i tēnei rā, he tere rau. Kua oti koe te, te tito waiata mō tēnei kapa haka ka tū ki te ngahau, engari waimaria i roto i āku tuhinga waiata, e hoa. Kua mau, otirā kua puta, kua horapa ki te motu, ki te ao. Kai te ōhautanga o Pōtakatawhiti ko Te Ohu, kai Motutawa ko Haukeka.

Karanga ngā hau ki te tonga kia whakapuke ake ai ngā ngaru o te ngaru e. Ko ngā pōtiki a Hinehopu e heru atu ana ki te Mātārā-i-ōrehu. Whano! Whano! Haramai te toki! Haumi e! Hui e! Tāiki! Ka kīia ai, Tēnei ko te tāhuhu o te whare o Kawatapuārangi, e karanga ana, Pikiao e! Pikiao e! Tō tātou tupuna whare aua e nuku mai Rarotonga, tohia mai i Maketū. He whare tawhito tēnei, ka kite koe i ēnei poupou, nē, i whakairohia ki te whā o Kōhatu. I whānau mai au ki tēnei marae, koia tēnei, ko tētahi o ngā marae. Nō roto mai i te takiwā o Ngāti Te Rangiunuora, i ngā tau o mua, i tū tuatahi tēnei tupuna whare i Maketū. Nā te kaha o ōku koroua, ōku kuia, ngā kōeke i tērā wā, i hautoia mai te tupuna nei kia tū mai ki konei, ki tēnei takiwā. Hei tupuna whare mō ngā uri o Te Rangiunuora. Nā wai anō, ka tū anō tētahi whare, ko tō tātou tupuna o Te Rangiunuora tērā e tū ana i Taurua marae. Nō reira, i whakapakeke mai au ki runga ki tēnei marae. Nā reira, ko Tamatekapua te tangata o te waka Te Arawa, ko wai te ingoa o te tohunga? Ngātoroirangi. Āe, ko Ngātoroirangi. Nā reira, ko ēnei kōrero katoa i tukuna mai e tōku pāpā, tōku koroua ki ahau, Ko ēnei kōrero ka tukuna ki a kōrua i tēnei rā. Mā kōrua e tuku, e tuku, e tuku. Ka pai. Haramai tā. Nā reira waimaria mātou tupu mai runga i tēnei o tō tātou marae. I roto i ngā tikanga whakarere iho mai a kui mā koro mai te wā i a rātou. Whakaea tō ruru tapu, he ruru hou nō te rangi. Ko te ingoa o te waiata Whakaea tō ruru tapu i whakahī ake i te tau 2018. Marama Ko te kaupapa nui, ā, ko ā tātou tamariki mokopuna.

I te motu whānui he kōrero nui mō taua mokopuna me te āhua o oranga tamariki i tērā wā. They coming back. Kāre i te tino manaaki, kāre i te tino tiaki i te whānau, otirā ko rātou e haere noa ki te tango i tēnei tamariki, tamaiti. Nā, ka rere te whakaaro kei hea te kaitiakitanga.

Koinei a tangata, tino aroha nuitia ana ahau, na ratou ahau i whakapakeke mai, i whakatupu. Ko toku ia tenei, ko taku mama. He wahine waiata toku mama, a ko nga waiata hari koa. Ko whakarongo au ki taku mama e waiataina i nga waiata. Katahi ka mau i au ērā momo waiata, ko māua ko taku māmā tērā, e waiata tahi nei. Me taku tino hiahia kia pērātia te ataahua o taku reo waiata. Hākene pea i te waru pea o taku pakeke ka tīmata ki te tito i aku. waiata ake. Uh, he mea uh, toia ko ngā kupu uh, mai i ngā hīmene uh, uh, me ngā karakia. Uh, ka tahi ka tāpiri atu ko tētahi rangi, he mea poto no iho. Uh, ka tahi ka waiata. Um, koira pea taku wā tuatahi uh, i tito waiata. Ka tahi nei au ka huri ki te rua te kaumātai. te pakeke. Tērā wā e māuiui i ana taku māmā. Engari kāre i puta. Hoi anō, tāna ki te whānau, kaua e whāki mai tana māuiuitanga ki ahau. Ka tae mai te rongo kua hinga taku māmā ka hinga taku ao. A, ko au tana, tana mokai. Reira he uaua, he uaua. Engari, ko te painga i roto i te rā, I mate ai taku māmā, i whānau mai tētahi o ā mātou tamāhine, ā, i te pā o Rātana, ko Tiahuia tōna ingoa. Nā reira, kua noho te tamāhine nei hei tamāhine māku, hei mōkai māku. I te rā maumaharatanga o taku māmā. Ka whānau mai tēnei tamaiti, ā, ka kite koe i runga i tana kiri he manawa, me taku kōrero, otirā me taku tino whakapono nā taku māmā tērā manawa i tuku ki a ia hei kupu whakamutunga mōna ki ahau. Nā reira i tēnei wā, Kua 21 ngā tau i te tuaiwa o Ōketopa, ka whakanui tana 21 tau te pakeke o tēnei tamāhine, otirā te rirohanga o tōku māmā. E rahatia mai koe iho e te matua, te tama, te wairua tapu. Me ngā nahera pono ki te māngai hei tautoko mai ai e neaki nei ai. E rongo ana i te mokemoke, e rongo ana i te mamae mō taku māmā, me taku tino kōingo ki te rongo. I te mahana o te māmā ki te tamaiti. Ka wehe wāhine wahine rite ki a koe, tahi ana rā te hiahia ki te whitinga. E hoki anō rā ki te tupuna kuia o tātou, ki a Te Hikāpuhi, he tohunga mō ngā karakia, he tohunga mō ngā rongoā, Māori, ā, he tohunga anō hoki ki te whakahī waiata, ki te tito waiata. Because after this one is Kāore he wāhi. Oh, I thought it would be Tāki, okay, no. Taka iho ērā momo ki runga i ōna uri, a heke mai, a heke mai. Nā, ko tōku kuia anō hoki tētahi And that's when you roll into the repeat or the repeat of that tune. I au e taitamariki tonu ana, katoa o mātou me ōku whanaunga, tōia mai ki te marae, i roto i ngā hui mate, i ngā hui ora. Ko au tēnei e noho mai nei i muri nei, i te whaiwhai, i te whakarongo ki ngā koroua me ngā kuia e waiata ana i ngā mōteatea. Me te ātaahua o te ia ā, o ērā waiata, ā, i te kukume o te ngākau, ā, i te kōingo, ā, o te ngākau ki ēnei momo āhuatanga, mōteatea tuatahi mai. Ā, nō muri mai, ā, ka rongo i ngā himene. Kātahi ka whakaataahuangia ki te waiata hīmene. E kore te whakama piri e au. Kopi kopi mai e chou chou. Ko te kaupapa o te ahurei o Ngāti Pikiao. Kia whakahoki mai o na uri ki runga ki ki o ratou marae. Homai ki a matou e Ihowa ko nga taro piki te ora te kaha te maramatanga me te rangi mai. Ana ko te whakatau a ki o te ahurei he korero i tuku iho e Kawatapuarangi ki tona tamaiti a ki a Pikiao a ka mea ni ma wai taku kauae e toto ki uta. Ana ko matou nga uri e whaiwhai haere nei ake ko toto ia A te kauae o te tupuna ki uta hei kawetanga mo nga uri whakatupu mo te apopo. Nā reira, koirā ahau i hoki mai ki te kāinga ki te whakatutuki te āhuatanga o aua kōrero rā, otirā ki roto i a mātou o Ngāti Te Rangiunuora ake. He wā anō i āhua ngaro au i tēnei kaupapa i te pā o Rātana engari kua hoki mai au, te roa te hoki mai, ki te whakakao i tō mātou hapū, ā, ki te whakakotahi i a mātou o Ngāti Tarangunora me ngā uri o ngā marae e rua nei, otirā o Taurua, o Te Puna Whakareia nei. Ko te whakahoki mai ngā uri o Te Rangiunuora kia pā ngā waewae ki runga ki tēnei whenua o rātou, kia kite rā ngā kanohi i tō rātou maunga, kaua i roto i ngā pukapuka Kaua i runga i ngā, ngā pouaka whakaata. Engari kia tino rongo, ā, i te wairua, i te ia, ā, i te taiao, ā, i te marae, ā, i te tupuna nei, me ō rātou uri, ā, me ō rātou kiritata anō hoki, Nē? Ā, kia ū atu ki roto i te wai o te roto iti kia rongo anō hoki i te roto, ā, kāre e tū atu i tērā. Nā reira, kia pērā anō hoki te whakahoki mai o ō mātou uri, ā, kia noho mai, kia moe ai i roto i tō rātou whare, tuatahi mai ko ngā tamariki kai mua, ā, i ngā wā katoa. Nā reira, Ā, kua kite i te tokomaha e hokihoki mai ana, ā, ko te take, ā, ko te ahurei i tōia mai rātou kia hoki mai ki te kāinga. Paehinahina Kua mau ki te mātāwai i tō. Ka huri toru, wha. Huhuu, he tangata tino hūmārie ahau. Nā, jokes. Ā, taku tāera whakaako, he uaua, he tōtika, he tangata kāre makarau, kai wētahi, ā, he kupu anō, ā, ā rātou, ā, mōku, heoi anō rā, mātua nei ko te tutuki i ngā mahi kai mua i te aroaro. Nā reira, he āhua waimaria ko ngā tamariki i wēnei rā, Engari i te pērātia te whakaako ki ngā mahi e wā rātou pakeke, engari wā mātou pakeke, wō mātou pakeke, wō mātou mātua kēkē whāea, wō mātou kaiwhakaako, i a mātou e tamariki ana. Nā reira, āe, mō te taha ki te waiata, ko au tēnā. Tino pai au ki te ki te haere ki te whakarongo, ki te whakatikatika i ngā rangi waiata. Koirā tētahi e tino ngākau nui ana ahau, mō te rongo i tētahi rangi, mō te whakauru i tētahi rangi, ahakoa te teitei o te rangi, ahakoa te paparahi o te rangi, ehara i te mea A ka kōrero te kūmara mō tōna reka, engari he tino reka ahau. A ko te waiata te atua i titoa i te tau rua mano. Nō reira, i tēnei tau e rua tekau mā rima te pakeke o tērā waiata. I titoa i te kura. He hīmene. Kia tika taku haere i te mata o te whenua. Ka mutu ana koe i te kura, kua puta koe ki te ao whānui, te ao hurihuri. Nā reira i tukuna atu ko tēnei hīmene. Kātahi ka takoha atu tēnei waiata ki te kapa haka o. Te hono te kiore. Te tatavu o te tika. Na e rua nga wahanga o tera waiata, ko te wahanga tuarua ari titoa ngere pea i nga tau e rua i muri iho i te titonga o te waiata wahanga tuatahi. Na rera.

Rua tekau mā toru tau ki muri kei reira tonu au e hāpai ana i ngā kaupapa whakahirahira o roto mai o te hāhi me te māramatanga. Koia nō mea mihi ake au ki tō mātou kuia, ki a Te Oranga Hemi, ko ia te tino kuia i tērā wā. Ko ngā mahi hakahaka, koia kē te kuia, whakarite i ngā mahi kapa haka, whakatika i ngā mahi ā-ringa. otirā ki te whakatika i te tū o te mahi ā-ringa anō hoki. Ā, ka taka iho tērā mahi ki tōna tamāhine, ki a Rangimārie. Rua tekau mā toru tau ki muri kei reira tonu au hei kaiāwhina, hei kaiārahi, hei kaitataki anō hoki.

Nā te āhuatanga o te whakarite i ngā puna mātou i kore ai i roto i te mātangirua, engari kei te pai. Koirā te, te āhuatanga o te whakataetae. Hoi anō tā mātou, he hoki atu, he hoki atu, he hoki atu. Nā reira, koirā pea, me, me te kawe tonu i tō mātou tino, ko te māramatanga tēnei.

A o te wā kāinga, ki te whakakīkī i ngā āhuatanga e pai ai taku ako, e pai ai taku whakaako ki ngā tikanga a kui mā Korova. Nō reira he wā anō e hiahia ana te ngākau ki te hoki mai ki Ngāti Pikiao e pai ai tā mātou tū rangatira ki runga i te atamira o Te Arawa, Otirā o Te Matatini tōna whāinga nei. And I'm not afraid to say that either. A kia hoki anō rā ki te hui mō te kaupapa o Te Matatini ka tae mai ki roto ki a mātou te kāhui maunga. Ā, he hui katoa mātou ko te kāhui e maunga, ā, me ngā āhuatanga whakarite, ā, mō te kaupapa o Te Matatini. Ā, i tērā wā, ā, ko Homai, ā, ko te, te kaupapa whakahaere i te pōhiri māku, otirā mā māua ko, ko, ko Aroha Broughton, ā, hei kaiwhakarite i te wāhanga ki te pōhiri. Me te noho tahi ki a Wharehoka Wano mo te whakariterite i te take nei ka tu ko te kaupapa Matatini ki roto o nga motu. No reira ka hoki atu ka wanangia maua tahi ko Aroha he aha tetahi a huarahi e tutuki ai a matou katoa i te pohiri mo te matatini. Na reira ka ata wanangahia ko nga kaupapa here i a matou a o te kahui maunga katoa. Na ko ka kite a ko te poi o ko te takotako o te poi tetahi a tikanga huri kau i te kahui maunga me te whakarite

Ka noho mai māua ko Aroha ki te whakarite i tētahi rangi me ngā mahi ā-ringa mō te poi, ka mutu, ka kite koe ko te mutunga iho, ko te poi pōhiri mō Te Matatini o Te Kāhui Maunga. Ātaahua, Ātaahua te ako i ngā momo tikanga o tērā takiwā ōku, o te kāhui maunga, otirā o roto o Taranaki. Tae rawa atu ki ngā kaka, ki ngā pueru e mau nei i a mātou i tērā wā, ā, he kōrero anō. ā, mō aua momo āhua, ā, taera, ehara noa iho, ā, ko te tiki atu i te mea, ā, he pai ki te karu, ā, engari he momo tikanga anō te mau. Nē, nā, ko te wairua o te rangimārie tērā e hiahia ana te kapoaki. Ko te wairua o ngā kupu ōhākī. o ngā poropiti Māori o te takiwā, nē, ā, ko te mauri o Koro Taranaki, ko te mauri o te awa o Whanganui, ko te mauri a o Te Whetū Mārāma, o te Hāhi. Nā reira, katoa katoa, ā, he wairua, he mauri mō ngā poropiti, otirā anō Ihoa o ngā mano, ā, hei ārahi, ā, i ngā iwi katoa ki runga o te kāhui maunga. Ka haere atu koe ki wētahi o nā pōhiri, ā, he mea haka, he mea ātaahua. Ā, ko te mauri, ka rongo i te mauri o Tū, i te mauri o Rongo, nē? Ā, nā reira, ko, koira tētahi o ngā tino āhuatanga, o ngā tino pōhiri kua kite nei au i roto o Taranaki, otirā o Te Kāhui Maunga. Nā, koira te kōrero i puta i te mutunga iho o tērā, tērā haka pōhiri, tērā poi pōhiri me kī. E. E mīharo ana, e mīharo ana. Koira tētahi o ngā tiketiketanga o ngā whakahinga waiata, ka ū ki tētahi taumata. Engari, ehara taku toa i te toa takitahi, he toa takitini kē. Nō mātou katoa te kāhui maunga te whakatutukitanga o tērā pōhiri. Otirā me mihi ki ngā kōeke, ngā pakeke.

Ā, inā te nui o tō korōria. Āe, ko te, koira tētahi o ngā waiata i whakahī ake ā, mō ngā mana whakairo ā-toi. Ko waiho mā māua ko Anameka tētahi waiata kia whakahī mō te kaupapa rā, ā, i roto i tā mātou wānanga. I a au i te kāinga, ā, ka taka mai ērā kupu.

i roto i ngā āhuatanga katoa. Nō reira, i puta tērā waiata i roto i ngā mana whakairo a Toi, kātahi i roto i ngā kura anō hoki puta noa. Nā reira, e waiatatia ana tonutia tērā waiata i ēnei rā. Ina te nui o tō korōria. Ko taku hiahia, ākene pea ka whānau tamariki, ka whakaako ki ōku tamariki, ki ōku uri, ko ēnei tū āhuatanga. Ka kite nei i te ātaahuatanga o te Māoritanga i roto i ngā waiata. Ka kite, ka rongo i te wairua o te Māoritanga i roto i ngā waiata, i ngā haka. Nā reira, he tūāpapatanga mō rātou e hiahia nei ki te tū i runga i te kaha o tō rātou Māoritanga. Hoki mai ki te waiata, hoki mai ki te haka, kai reira ko te reo Māori, kai reira ko ngā tikanga Māori, kai reira ko ngā hītori. Ka reira ko ngā kōrero, ka reira katoa ko tō Māoritanga, ko tō Atuatanga, ko tō Kaitiakitanga, aha atu, aha atu. Ka reira koe. Te rangi, kia noho mai koe I te tapu o te Kāhui Ari i wairua.